Hello, me mama kɔ abadeba kɔ Kumai TV so. Ɛno nso yɛ da foforɔ wɔ Nyankopɔn ɛde akyɛ yɛ. Mɛda mo ase sɛ moagye berɛ na mohwɛ ɛyɛ kɔ Kumai TV saa mmerɛ yi. Baabi bia ɔhwɛ me firi bia mede nkyea kɛseɛ paa ɛfiri ɛyɛ Kumase abɔnten so ɛde ɛbrɛ mo. Ɛnɛ saa mmerɛ baabi a yɛnam no yɛfa ɛyɛ kuro from na yɛakɔfa ɛyɛ tafo de akɔ akɔsi ɛyɛ Breman UGC junction hɔ no. Na ɛnɛ video no fa ɛyɛ nneɛma mmienu ho. Deɛ di kan, yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛnɛ yɛ 25th May. Na ɛnɛ akɔyɛ 25th May no, ɛyɛ afoofida wɔ ɛyɛ Ghana man mu. Afoofi da mmienu na ɛrekɔ so saa mmerɛ yi wɔ ɛyɛ Ghana man mu. Nea ɛdi kan yɛ yɛn nuanom nkramofoɔ a wɔkɔɔ akwantuo, mekyerɛ akwantuo a ɛfa akɔmkyerɛ ho, mekyerɛ fasting. Thirty days fasting na yɛn nuanom Nkramofoɔ yɛɛ na Onyankopɔn adom ɛnnɛ na wɔde biribiara aba awieɛ na ɛno nti no ɛho ɛbɛhia sɛ wɔbɛhyɛ ho fa na Ghana man mu no ɛyɛ afofida abere a yɛn nuanom Nkramofoɔ ɛhyɛ wɔn fɛn nea ɛtɔ so mmienu ɛyɛ Africa Union Day anaasɛ Africa Unity. Nti ebinom nso bɛka no Africa Day. Nti ɛnɛ 25th May ɛyɛ Africa Day. Na abakɔsɛm a ɛda hɔ ɛfa Africa Day yi ho ɛne sɛ Ɛyɛ twenty fifth May nineteen sixty three ɛna ɛyɛ Abibiman mpaninfoɔ ebi ɛkɔ hyiae sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ka ɛyɛ Abibiman nyinaa ara ɛbom na yɛbɛyɛ baako. Abibiman ɛnkan kɔ, Abibiman ɛnka bom. Nti ɛma ɛyɛ aman mpaninfoɔ yi bi ɛkɔ hyiae. Na na Biden yɛ ɔmanpanyin a na odi Ghana so mekyerɛ ɔsaagyefo Dr. Kwame Nkrumah. Ɛne suadehunu ne sɛ abibiman nyinaa bɛka abom aba abɛyɛ baako. Ɛne nti no na ɛyɛ ɔsaagyefo Dr. Kwame Nkrumah edi mu ntintimman yie paa. Na saa mmerɛ no baabi a yɛnam no yɛnam ɛyɛ kurofurom nhyiaeɛ so moro market area mu hɔnom na saa mmerɛ no yɛnam a ɛnkyɛ biara no yɛbɛkɔ akɔpie ɛyɛ tafo ahemborɔno mu nti na asɛm a meka yi ɛyɛ 25 may 1963 abibiman mpanimfoɔ bebree kɔhyiae Sɛ wɔn tirimupɔ ne anisoadehunu a na ɛda hɔnom saa mmerɛ no ne sɛ Abibiman nyinaa yɛbɛka abom aba abɛyɛ baako na yɛapere yɛn kan kɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ Abibiman bɛtumi afa ne ntoma pa afira na ɛyɛ asomdwoeɛ ne ohia ebefiri ɛyɛ Abibiman so asomdwoe bɛba na ohia atumi afiri ɛhanom. Ti saa mmerɛ no baabi a yɛnenam no yɛ Tafo G ana yɛnam no saa na yɛka no Tafo G Tafo G ba mekyerɛ Tafo Government Hospital area mu hɔ nom a na yɛnam saa mmerɛ no. Ti yɛbɛyɛ no kakra kakra na yɛakɔ akɔpie ɛyɛ tafo ahemborɔnom de akɔsi ɛyɛ Breman UGC junction. Wɔhwɛ sɛnea kurom esi teɛ saa mmere a ɛnɛ yɛ afofida. Nanso so no, eh, nipa bebree na wɔhwɛ kwan no ho a wɔn ebebie wɔn nnwuma ɛbɛtenatena hɔnom. Na wɔhwɛ sɛnea ewiem no esi ayɛ no a Mekyerɛ sɛdeɛ Ghana anaase Twi yɛbɛka no ewiem nsakraeɛ, broni se weather condition saa mmerɛ yi no a, na ewiem ayɛ kusuu kakra na nsuo no amuna sɛdeɛ daa ne daa nyina yɛsi ɛka no no. Aberɛ a na meyɛ video yi na ewiem ayɛ kusuu nsuo no amuna paa nti no, mohu sɛdeɛ ewiem asi ayɛ a, Saa mmerɛ deɛ Kumase abɔnten so nsuo no amuna kakra. Ti saa mmerɛ yaba bepie ɛyɛ Tafo mile 3. Tafo mile 3 ɛyɛ GNTC dan ɛna yɛtwaa mu no. Tafo market nso ɛwɔ yɛn nim kakra. Ti ahanom nyinaa yɛ Tafo. Tafo ana saa mmerɛ no yɛnam nti baabi bia a wohwɛ me firi biara baabi bia a wohwɛ Kwakumai TV ɛfiri biara saa mmerɛ mede nkyea kɛseɛ paa ɛde ɛma wo nti ɛnɛ akɔyɛ afofidaa ɛwɔ Ghana man mu na mabɔ mmɔden ara sɛ mekyerɛ mo sɛnea afofida yi ɛsi ɛteɛ mpɛn pii no ɛnyɛ neɛ aba abɛsensɛn ɛyɛ ewie mu a mekyerɛ yareɛ yi a anka wobɛhu ɛɛm, sɛdeɛ nneɛma bɛsi akɔ afa berɛ a ɛnnɛ yɛ afoofi da yi. Nanso so na yɛhu no saa? Ɛde ehu kakra ba nnipa mu nti no, wonhyɛ da nhu sɛ ɛɛɛ. Afofida no amanfoɔ redi. Nkanka ne yɛn nuanom yi ɛyɛ ɛɛ mekyerɛ yɛn nuanom nkramofoɔ mpɛn pii no nka saa mmerɛ yi ebi anka wɔn kɔ masara akyi na nka wɔn nyinaa bɔ mu fɛfɛɛfɛ na nka wɔn kɔ masara akyi na nka ɛɛ wobɛhu ɔdɔ sɛdeɛ wɔn si ɛɛ te kɛm anaasɛ wɔn ɛɛ. si nam fɛfɛɛfɛ ɛna wonhu no saa biem ɛna wonhu saa nneɛma no biem ɛsiane ɛyɛ adeɛ yi a baabɛsensɛn nnipa kuo mu wɔ wiase mu mɛkyerɛ yareɛ yi nti ama ɛhu kakra aba ɛna afei nso no ɔma mampanyin nhyehyɛeɛ a ɔde baeɛ ɛyɛ social gathering ne nneɛma ɛkekakeka ho sɛ saa mmerɛ event organizing koraa no yɛntwam anaasɛ yɛmbrɛ no ase ɛwɔ ghana man mu nti no wontaa nhunu saa nneɛma no nyinaa nkɛnɛ Ɛyɛ a fo fi den ka wobɛhu sɛ baabiara ɛrebɔ so wɔ Ghana man mu nso so no wonhu no saa. Nti sɛdeɛ Ghana ɛsi teɛ saa mmere tafo ana yɛduru tafo market ana yɛduru saa mmere wohwɛ sɛnea ahanom si teɛ ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ a fo fi da nso so no binom aba aba abɛhyehyɛ wɔn nneɛma a wɔretɔn nanso so no ɛnɛ akɔyɛ a fo fi da sɛdeɛ nka ɛwɔ sɛ ewiem anaasɛ Ghana anaa saa mmere no tafo ɛsi yɛ no Kumasi ɛsi yɛ no ɛnyɛ saa na yɛhu no eh, saa mmerɛ yi nti woduru tafo saa mmerɛ yi a sei ɛna ɛha na wɔsi teɛ wɔn a wɔnam kwan ho ɛretɔn wɔn adeɛ nsuofoɔ ne ɛyɛ meat piefoɔ ɛyɛ kɔkɔɔ a yɛakye plantain chips wɔn nyinaa wɔn gyinagyina ɛyɛ kwan no mu a wɔretɔn anaasɛ wɔredi wɔn dwa Nti mesaa de mo kɔ ɛyɛ abakɔsɛm abakɔsɛm no mu biem a mesaa de mo kɔ ɛyɛ abakɔsɛm no mu biem deɛ a na 1963 25th of May 1963 ɛna ɛyɛ Africa Day anaasɛ Africa Union ɔmo ɛɛstablishe ɔmo ɛteeɛ nti ɛnɛ akɔyɛ 25th May yi deɛ na ɛho behia sɛ abibiman wokɔ abibiman ahodoɔ ahodoɔ no ara mu a, wokɔ abibiman ahodoɔ no ara mu a, ɛyɛ adeɛ a ɛɛ ɛnɛ nso yɛ afofida, mekyerɛ holiday wɔ ɛyɛ saa aman nyinaa yi mu. Nti this the atmosphere saa mmerɛ wo baa ɛyɛ Kumasi abɔnten so Tafo to be specific sei ɛna ɛha nom no ɛsi ɛteɛ. Mɛkɔ so na mafa akwanya wei na Mede akyea obi biara a ɔhwɛ Kwakumai TV saa mmerɛ yi sɛ meda mo ase sɛ daa ne dɛn nyinaa no mogye berɛ na mohwɛ ɛyɛ me videos a meyɛ uploadi. Mo a da biara moka nkuranhyɛ sɛm mo kɔmɛnte na mode hyɛ me nkuran wɔ ade no a meyɛ no no. Eh, deɛ mɛka ara ne sɛ Onyankopɔn nhyira mo nyinaa ɛne mo nkuranhyɛsɛm a ɛyɛ a mode ɛma me. M'ani sɔ yie papapapapa. Meda mo nyinaa mo ase sɛ daa ne daa nyinaa no, mogye berɛ na mohwɛ. Ti ɛnkyɛ biara ɛne dwumadie ɛyɛ holiday edition a ɛwɔ Kumasi abɔnten so mede brɛ mo no. Ɛha na mede bɛsi. By the way, mohu mohu sɛ kwan no ho nsuo taataa baabi a na ebi nie na mohu no sɛ nsuo taataa kwan no no. Ɛyɛ adeɛ nsuo tɔɔe. Nsuo tɔɔe nti no. ama nsuo taataa ɛyɛ ɛkwan ho. Mohu ne saa a, na ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ne nso sɛ nsuo tɔɔe. Nsuo tɔɔe. Ti mɛda mo ase, mɛda mo nyinaa mo ase sɛ moagye berɛ na mohwɛɛ ɛyɛ ɛnɛ dwumadie holiday edition a mede ɛbrɛ mo. Nyankopɔn nhyira mo nyinaa, ɔnka mo ho. Na biribi bia moyɛ wɔ akwantuom aburokyerefoɔ.